Heñvelerta kontadenn paotr e vazh-houarn. Gwechall e oa Kastell-Lev 'ba vro a oa tud pinvik enne, tud jintil, met en-dro oa kalz dierbien, lochev a oa tud paour enne, enne a vije klask o boued. Ha 'ba tost d'hor c'hastell giz-se 'ba vro amañ oa hon intañvez ha hoñ vije c'hoant da glask he boued giz-se met d'hor c'hastell oa tost dezhi ha ni oa o mab. Ar c'hezeg a chomas maez e wele. He- he dad a oa marvet, Tito a Bien, ha paour oa e vamm ha ne oa ket dieet na traoù da viskoutañ, a chome derc'h-mat bai e wele. Hag e vamm he deglaske e zamm boued ha disevije maget er mab. Met an dud, war e wrac'h, ne oa o mab. Ha pa oa komañs da galetaat da lâret dezhi, met memestra, Amañ zo bugale a zo yaouankoc'h evit invitañs hag labour a vez gonit o zambara. Ha c'hwi ho mab a ven zo kaouatoc'h. O lâret e vamm hen eus ket labouret gwech ebet ha war rak d'ober mann ebet. Met deskiñ reiñ. N'o ket reiñ boued ar fin ma tiaito hennezh ober dizh. Ret eo dezhañ esa da gonit ivez e voued. Bev eo Sun Nain gozh klaskiñ boued met e-benn fin peogwir e vije ket reiñ mann betek tin ted yer an welo a lâre dit mat ma ne oaran ket peseurt mod reiñ tin da vevo peogwir vez ket goullet reiñ boued tintin e lârin din oc'h mat da labourat. Oh ma n'eus ket met-se hat lâret emañ din yaouank zo moaien din dor me hat zo kaouatoc'h an dra mannaket. Ya, zo just lâret get peus ket kavet gwech ebet. Na met diskourrin. Ma a lâras an gozh ret neuze an dek noudare dilhad ho tad neuze zo war ar bapres d'an tamm kempenn dezhe a disko kaout an dra neket a visko. Ha he vamm ha teruilhat ha prest hon abit hemañ. Hag eñ ton-maez ivez piv ha ton war ar bank war korz gwel ha nomp dont war ar bank kraou! Kreud, gol, bank ha drailhet a bank tout. Eñ a oa e ponner. ha bras a oa e ponor. Ha draezh Zeus eus lâret e vamm draezh eus e bankvas. O, se n'eo ket goulsañs, bet bankvez a oa e kozh, se n'eo ket kalz a dra. Nann, enfin, gwell a ri penaos zo graet goude, met euh, puoret ar mont kuit. Mais meus ket dec'h an treiñ d'ar goudo ar re gwenn eo bet mod pet, mais on nebeut hir ma zamm, a ran da dapo ne, a ran da reiñ ne d'ar. Hag au moins ar te verz on ne, ha dise gant ar gwenneien po o moen ar propet da gaout boued un tamm o nebeut dezhañ ha o serr da hir tapet da hir ha reiñ da hen da poiañ dont e-giz da bajenn hag eñ an hont a yoa ba bourk hag eñ fer zo hir ha ma ra na devet un tamm boued benneget ha hon-me eus ar bourk oa tremenet ba turog o c'hwel ha eñ fellas ar mare chalennañ labourat an houarn. Ah, sed da soñj eo ma 'mije bet o vazh da diarrêt. Da zikour honan da diarrêt a vez bet dest doc'htu evit diarrêt war draed dizipad pell 'veze zo skuizhus hag eñ antren war-wel. Ar c'houl gant ar marichal. Moain zo datoc'h o vazh evit diarrêt o vazh houarn-eñ. Ya, ya, o vazh houarn faota din. Ah ya, moain noazh 'zo ma 'peus o gwenneg penneget kar. Maragewek en doa stummet gol vat kwa. Geus, geus, la moain zo da bev. O nann... Pegement faota da oh lakaat an anv da ho kant livr barzh? Oh là, Marchal, se zo poanv mat, va n'ho ket re boan. Ha Marichal dor o, dor o vras gant an naet martin, de zapo kroban. Pe oa gret, a him tapo e vras, a tapo e hor an tolo an anvi, a tor i vras. Ah, la n'eo ket solidwar. Ret oa an el. On lakaat un Tiemedell war barzh. Tiemedell a bouez-hañv war ar march ha me n'on ket kator ma hon-an, tiemze. Ret din kaout n'am neket a zikour honañ. A-benn mizikour honañ. Ha me tiroc'h kousto a-benn moaien zo din da bev. Bon, a oa graet a da lakaat daou c'hant lur a-barzh. Ha graet a-varzh oa. Pe oa graet neuze va hemañ tapout neuze da hanter an nerzh-kaer d'an taol war an anvez. Plegenn e oa vras, met ne oa ket torr. Ah la, mat eo bremañ. Hag eñ p'eo Marichal ha war-raok. Ha mont 'ra ganin hag e vaz dezhañ livañ deus e zorn. Ya. Ah ouais, an tamm, bon, hag aet da dremen ba o velajenn, o tamm, graet an tamm hent gant da tremen ba o velajenn, hag eñ fell an din yaouank en-hañ, oh ya, hag eñ tres kreñv, ha enfin tres o gwaz warnañ. Ha eñ oa c'hoazh galoch gant meizh milin. Hag e jel vije malet ba milin o mod-kozh a vije mein milin en-dro da da plusieurs oa ket de moteur eo evel e voman. Ala, sell 'ta, ra zon din kap a-forzh. He, sa zo ken kreñv eveldon, ma mije gallet kaout all zon da heuilh honan, berroc'h mijem kaout anin. Hag eñ hon da gomz gantañ. Ha petra razh-me? Ah, n'omp diduallon an tamm ka mizour labourat ar familh ba vilin zo war e-giz da trev, met ba momant-mañ n'eus ket kalz a labour. An eizh oa bien war zoirev ha n'eus ket n'eus ket tiemmet hag an deiz evit tremen en amzer da roi galoj an tamm amañ hemañ. Ha pe ket bet c'hoant on te heuilh honan da on te blac'hoc'h. On te val a bro an tamm oa anket a blac'h me te val a bro an tamm. O ben mon oa refen hat me gotet han de change me diat a han de dapo jenek beneket ka mank holanke mon di ma de latem de me mes han han don na war ok a hemon tap de chañjet dilhad ha tapet gwenneien a-war-raok. Ha neuze a oain diskoñfortus ar masinoù gant hag aet o plijañ o plijañ hin gante. Kentan oan graet aze patal o vont un vras masino ifel d'o reiñ a-hont d'o treoù gant gant gant ar bantenn da zigrein sa sa treoù. Ha aze petra zo amañ? Hag hi da sellañ mat hag ifel oa on din gant chadenn eo pe chadenn hir gantañ evel zu eo vel 'vel lakaat he yezh ha cheutu anezhi dreist ur roc'h ha tistaga e roc'h e roc'h het bant an treid e trev. Ha sellit tapet omp c'hoazh. Ha hemañ a-ratozh kreñv warc'hoazh ma emañ bet evel bez hopitañ-mañ. Hag hi hoñ a c'houl gantañ o tchal emi zo tamm o mein mamm en doar. Ha bremañ on tec'hin tamm kaezh ac'han n'eus ket 'met hon honnazh na prez labour 'm eus ket pa momant-mañ hag on Me soñj on te blin anezhañ tamm. An dra re-mañ on te blac'hañ. Ha nimp zo fall a bro. Ma pasantouz on kanimp nimp vemp bet tri en-dro ha lannamp hep kaout berroc'h an amzer ha ma peus ket diduañs a-hend-all met gis ben zo moaien ar sezon da mason hag ivez gegere ha moaien oasoc'h. Hag eñ echu saat neo'int adreuil. Ha setu nimp tri gap a bam bom. Da kreñv n'eo ket bras on te c'hoari ganimp a-bez.

ha na ni oa leun an daou daou beg gwenn an eil an eil dor o c'hêriñ ha komañset o gwin neuze da lakaat da lakaat warne neuze evit dor ober koad. A'añ da ni zo kreñv familh ma zaon hemañ zo kreñv evidomp c'hoazh. Dam da gont o gañdañ hag Ihon o gañdañ ha petra a zo din yaouank. Ha me 'mañ ma mamm chom 'ba ur loch-prenn zo da traoù ha ma mamm chom. A bep bloaz e tamm e glasko bier koatez er hoadan, ha gant bier kas an deiz e niver traoù evit dorri evit dorri zant-pad e bloaz. Ha hudu hon deiz e niver labourat pa feurm da c'hwec'h aze, ha hon deiz en dizh eo ma dor, dor-se. Ha pa ket goullet on da heuilh da heuilh honomp bremañ honomp zo fal ha bro hom zria war an kaers a blaromp er hor hor bal a giz ma ma vec'h bet deiz da heuilh honomp. Ah ya, ha mont oa Refan, me han deus disoc'h ome bet koad, ha han garnad mamm ro ha disepad o blavin trankil. Ha eñ tennoù bet koad, ha penaos tennet eo oañ, pe gwenn, met leizh leizh en degwenn hag eñ lakaat nav e gein. Ha da gas gas da c'hoat Ivan. Mais pe oa va tal al loch viste ma ra priz oa warnañ, ha eñ cheut o bet koad an taol, hag an toñj ni oa graet an doare,

Ba c'hoad oain me oan ket kavet kaout tud on maez en deus dalc'h ebet. Ha bet daou pe dri deiz c'hoant ha welan ket na sklêrijenn na mann ebet na hen pe na oa. Selam brom rak na boued ket oan ket ba mos. N'int setu n'int tapet amañ. Penn e fin ba p'eo da noz hag hi remark o goloù pell o pellañ o goloù. Ha soñj selar zo an dra-mañ e Pobod. Ma'm keme mont salaramañ goleuz. Hag hi on, met pell oañ c'hoazh deus se, met bopet ben e fin oañ bet dailh. Ha oañ yaet 'ba tal ho portail. Hag o vag o pezh mag o ruvel ha teñv oa ganeoc'h a oa ar portail. Ha lârin n'eus ket me hag o oa o gordenn hag o c'hloc'h da zont. Hag hi da chechañ war gordenn hag ar c'hloc'h da zont, met kaer 'ni war c'hloc'h zont bet din ebet da jour en or dezhe. Mes peogwir oan ket oan ket n'oa ket re Holland eus an dud p'eo ket ken kreñv evel oan ket gwashet. Olain n'eus ket met antren peogwir n'eo ket n'eo ket dalvet en nor a-benn antren hag hi antren ha treuzi ur porzh hag aet war o dont p'an ti o pezh don o c'hloc'h pa tono hag hi da zont babet. Hein ebet babet neus zo ret dezhe. chom eo un tamm yen met bob laen 'benn entreñ an poped peogwir on bae 'benn ti n'on ket met mont 'barzh poped hag hi c'hoant 'barzh a oa int aet 'ba 'n o zal ha 'ba zal zo oa un daol un daol hir mat a oa an daol oa pedaos gwell a-zouben ha lañ tud zo boped peogwir zo zouben oa an daol zo tud ha tan oa 'ba skuminal tomm damp da dommed ha c'hamp da c'hoateas

Ha penaos e komañs da selaou an droug d'an tamm. Nag an den evit na gweldad traoù a eo an daol. Met p'eo eñ bet an tamm e ta-mañ dezhañ da zouben na n'eus ket met debriñ kign. Kargañ va mor evit o wech poblet. Hag hi da debriñ zouben. Hag hig. Ha dont da dommañ d'ar re oa o c'hiz bio den ebet n'aie. Met 'benn fin oa yae skuizh. Ha piv a wel eñ c'hae dimp. Hag hi komañs mont da c'hoarkan. Ur skailher oa henañ. Na n'eus ket met mont da wel ma c'hamzer ma zo tud. Piv oa kammchev? Hag hi antren 'ba o gamm, gamm kentañ oa o yuil e-barzh. A-benn an din bennak a zo 'ba piv a zo yuil. Hag hi c'hoant pelloc'h kaout an an orenn, an kourin noz o yuilañ e-barzh c'hoazh. A-benn fin 'oa kavet Pider Gamm hag o yuilañ war pemp-nor. A-benn teir a dud zo amañ o chom la, n'eo ket n'eus ket posubl la piv zo kaout skeuladeg o zoubenn ha kaout yuilhav. zo paeer a dud met n'eump ket met mont da gousket met mont da gousket gredent a ray venne mont da gousket digant ba e gamm neuze na oan yaouank out oan tud kalet Isfel